Salam dostlar günüňiz aýdyň. Dostlar bu gün Hytaýdaky iň geň Hytaýyň on sany kulturasyny tanarys. Birinjisi salamlaşmak kulturasy. Dostlar ýani biziňki ýaly türki milletler bolsun ýa beýleki milletler bolsun elleri bilen salamlaşmak kulturasy bar. Egerde Hytaýa gelip Hytaýlar bilen elleşip salamlaşmak islän mahalyňda Hytaýlar Elini saňa uzatmasa ýa-da elini uzatmakdan ýüz öwürse, elin gysmakdan ýüz öwürse, muň üçin kän bir bir hile görüp gaharlanyp oturmaň, çünki hytaýlaryň kulturasynda elleşip salamlaşmak gaty-gaty-gaty-gaty az görülýär. Ýene-de eger-de salam beren wagtyňyz ýagny hytaýça bolsun, ýagny hytaýça ni hao diýiň ýa-da iňlisçe hello diýiň, tapawudy ýok, ýagny salam diýen mahalyňyzda size salam jogabyny gaýtarman biler. Bu-da ýene biziňki ýaly salam jogabyna salam bilen gaýtarylýan kulturalarda, gulaga bir hilräk eşdilip biler. Emma T-lerde beýle däl dostlar. Ýagny salam jogaba salam bilen salam bermeýärler. Ýa-da eger-de siz bilen bir öňden gatnaşyp ýören dostuň bolsun ýa ýene bir tanyşyň bolsun, görşüp ýören biriň bolsun, salamlaşan mahallarynda, Sen nahar iýdiňmi? Ýagny hytaýça çyfanlama ýa-da. Sen nirä barýaň? Hytaýça niçin are? Ýany şolar ýaly sözler bilen size salamlap bilerler. Galanam şolar ýaly ýany ilkinji bolup söz açmak, salam bermek bolýar. Eger-de ýüzbe ýüz hytaýlar bilen gabatlaşan mahalyňyzda size salam bermese ýa-da siziň eliňizi gyzykmakdan ýüz öwürse, muň üçin bir hilek bolup oturmaň. Bu hytaý kulturasynda ýany el gysmak ýok diýen ýaly. Başyny salam kulturasy bilen başladyk. Ikinjini bolsa iýmit kulturasyna geçeliň. Ikinji chopsticks. Hytaý çöpi, iki sany çöpi nahar iýen wagtlarynda ulanýanlyklaryny hytaýlaryň islendik bir wideosynda, nahar iýen wagtlarynda ýa-da filmlerinde, kinolarynda görüp bilersiňiz. Bu kultura men öz iň gowy görýän, Hytaýdaky iň gowy görýän kulturalarymdan birisi. Ilkibaşda çöpli iýmek biraz kynragam bolsa, çöpli iýmek aňsat düşmese-de, öwreneniňden soň çöpli nahar iýmek gyzyklam gelýär we nahar iýeňde gowy, oňaýlam bolup bilýär. Ilki bilen öwrenmek gerek, öwrenenden soňra çöp gowy bolup bilýär. Bu hytaý çöpüniň taryhy gaty örän ir döwürlerden bäri gelýändigi aýdylýar. Ilki başda nahar iýen wagtlary däl-de, nahar bişiren wagtlary nahary eýläbeýlä bulamak üçin ulanyp başlapdyrlar. Soňabaka şol nahary bulan wagtlarynda ýaňky çöp bilen dadyk görüp, dat edip nahar iýmegiň oňaýlydygyny öwrenipdirler we şondan soňam şol çöpde nahar iýmäge başlapdyrlar. Elbetde köpimiziň pikir edişimiz ýaly hytaýlar nahary az iýmek üçin çöp ulanmaýarda, nahary iýeňde oňaýly bolýanlygy üçin, aňsat bolýanlygy üçin şoň üçin ulanýarlar. Hakykatdan hem aňsat dostlar, eger-de deňemedik bolsaňyz deňäp iýip görüp bilersiňiz. Gadym döwürlerde elbetde her kim, her millet milletine garamazdan nahary elli iýendir, ýöne hytaýlarda bu çöp döräp hytaýlar çöp bilen iýip başlapdyr we häzirem elli iýmegi kän bir halamaýarlar, ýagny arassa görmeýärler. Käwagt biziň çörek ýa bulka şolar ýaly zat elimiz bilen tutanymyzy gören ýagdaýlarynda o näme üçin eliň bilen tutýaň eliň arassa däl eliň bilen aýak ýoluna gidýäň ýa başga zatlar edýäň ony tutýaň muny tutýaň hapa bolýa wirus bolýa şoň üçin eliň bilen nahar iýme diýip bize maslahat berip bilýärler ýenede hytaý çöpi barada bir zat hytaýlar nahar iýen mahallarynda esasan bilýänsiňiz tüwi iýýärler şo tüwini iýen mahallarynda hytaý çöpüni tüwiniň içine dürtüp goýmagy kän halamaýarlar, ýagny dürtüp iki sany çöpi dik goýmagy halamaýarlar. Bu-da näme üçin, adam ölen mahalynda jaýlamaga zada äkitjek mahallarynda şo jaýlanýança ýaňky tuýynyň üstüne iki sany hytaý çöpüni, hytaýçada kuaýzu bolýar, ýagny kuaýzeni ýaňky tuýyň üstüne çümdürip goýýarlar. Bu-da ýagny adam ölen wagty edilýänligi sebäpli. Nahar iýen mahallarynda şeýle çümdürip goýmagy halamaýarlar, hatda Birden Hytaýda nahar iýip oturan bolsaň, çümdürip goýan mahalyňda saňa gelip aýdyp bilerler, ýagny beýdip goýma, beýdip goýmak gowy däl. Bärde şeýle ýene daş-töweregem biraz görkezeýin şu wagt. Hangzhou şäherindäki bir aýlanýan, gezilýän parklaryň birinde şeýle-de suwuň orta arasynda bir ýasama bir ada bar. Kölüň özi ýasamamy, ýasama däl bilemok, ýöne. şäherdäki kiçiräk köllerden birisi. Üçünji kulturamyz. Bu-da nahar bilen baglanyşykly bolar. Eger-de bu barada gysgajyk wideolar çekip bilsem ýa ondan-mundan surat wideolaryny tapyp bilsem, aralaryna montaž edip goýmaga çalyşaryn. Ýagny nahar bilen baglanyşykly aş kulturasy, Hytaýdaky aşlar elde ýasalýar, el bilen çekilip ýasalýar. Buňa-da. Çekilme aş çekilýän hamyr diýen ýalak ady bolýar. Hamyry biziňki ýaly aş eden mahallarynda pyçak bilen kesip-kesip çekip, kesip-kesip süýndürip ulaltmaýarlar-da, birazajyk suwuklygrak etýärler hamyry, ellerini barmaklarynyň arasyna salyp uzyn-uzyn aş etýär we iň esasy aýtmak isleýän zadymam bu aşy adamlar iýen mahalynda şopurdadyp iýýärler, gaty Süýji etýär diýeýinmi ýa işdäňi ýapýar diýeýinmi bilemok. Her kimiň öz düşünjesi bardyr bu barada. Ýöne diýmek isleýänim, naharhanada aş iýen wagtlary edip şolar ýarak, bagyşlaň, ýöne şolar ýarak sesleri çykaryp, hytaý köpçüligine beýle edilmesi şol naharhananyň aşynyň, naharlarynyň has süýji bolanlygyny, şony aşpeze duýdurmak Ýagny aşpezi öwmek ýalak manysynda-da görýärler. Ýagny şolar ýaly aş kulturasam şolar ýalyrak. Hytaýdaky dördünji kulturamyz, bu-da ýene nahardan gelsin, ýagny naharhanalarda islendik naharhanada bolaýsyn. Uly bolsun, kiçi bolsun, gymmat bolsun, arzan bolsun, islendik naharhanada bolsun. Nahar iýmäge baryp oturan mahalyňyzda adamlar gaty ses bilen gohlaşyp-gohlaşyp gürrüň edip bilerler. Hatda kä halatlarda sögüşip uruşýamyka adam diýip pikir edip bilersiň, ýöne bu-da e, şol naharhananyň naharynyň has süýjüdigini, hyzmatkärleriniň hyzmatynyň gowudygyny we naharlarynyň süýjüdigini aňlatýar diýip pikir edýärler. Ýagny şolar ýalyrak e, naharhanalarda nahar iýen wagtyňyzda ýanyňyzda gatyrak gürleşip, gygyryşyp, zat edip gohlasalar, kän bir gaharlanmaň, bu bir Hytaýyň bir kulturasy. Bäşinjisi gyzgyn suw içmek. Ýany islendik ýerde bolsun. Markede bar, dükana bar, naharhana bar, ýa bir dostuň öýüne bar, iş ýeriňe bar. Ýany başgada gözüňize gelip biljek islendik ýerde boýlerler bardyr, ýany gaýnadyjylar suw gaýnatýar. Hemme hytaýlar diýen ýaly, elbetde hemmesi däl, ýöne hemme hytaýlar diýen ýaly aglaba bölegi gaýnag suw içýärler. Ýene-de gaýnag suwuň adamyň bedeni üçin peýdalydygyny aýtýarlar. Biz näme suda tomus wagtlary, ýaz wagtlary suwa buz atyp içýäs. Bu-da bize buzly suw içmezligi, buzly suw içmegiň bedene zyýanlydygyny aýtýarlar. Ýagny içmemezligi maslahat berýärler. Köşük, ýagny gyzgyn suwy, gaýnag suwy men-ä hemişelik içip bilemok. Elbetde bir gezeklik, iki gezeklik wagtlaýynça içip bilerin. Ýöne hemişe islendik wagt, erbet suwsan mahalym ýa howanyň gaty yssy bolan wagtlary elbetde gaýnag suw içmegi içip bilemok, halamok. Gaýnag suw bilen kanagatlanamok. Altynjysy, bir zady eliň bilen birine bermek ýa-da birinden bir zady almak. Meselem, pul töleg eden mahalyňyzda, ýa-da nagt pul bilen töleg edilme ýerler-ä az, elbetde telefon bilen töleg edilýär, ýöne kähalatlarda nagt bilen töleg eden mahalyňda, Ýa-da çek alyp beren mahalyňda ýa naharhanada zatdan nahar iýip bolansoň ýaňky ýaly bilyň zadyny alyp beren mahalyňda iki eliň bilen berlen ýagdaýynda sen ony bir eliň bilen kabul etseň ýa-da beren mahalyň sen ony bir eliň bilen berseň bu bir hormatsyzlyk, sylagsyzlyk hasaplanýar. Bilşim boýunça Koreýada, Mongoliýada ýene Aziýa ýurtlarynyň köpüsinde şeýleräkmişin esasy Hytaýda-da Bu kultura ýöreýär. Esasan pul alyp berişen mahalyňda iki eliň bilen almak, iki eliň bilen bermek bu bir hormat goýmagy aňlatýar. Ýedinji, bu-da ýene nahar bilen baglanyşykly, gaty elhenç, biraz ýürek bulaýjy diýsegem bolýar. Adamlar nahar iýen mahallarynda agzyndaky galynlaryny ýere tüýkürip bilýärler. Stolunyň üstüne bir gapjagada goýsun ýa-da kagyzjyk zat alyp üstüne taşlasyn, ýagny olar ýaly edip bir ýygnap çykýar, ýanyna bir hap atylýanlar bolýar, zatlar bolýar, olar ýaly zatlaryň içine narmanjy edip atyp iýseler, ol başga gürrüň, ýöne kän, kän, kän hytaýlar nahar iýen mahalynda göni aýanyň aşagyna ýa-da ýere, islendik ýere tüýkürip, agzyndaky süňkdir ýa başgadyr gatyk galyklaryny atyp bilýärler, ýagny bu-da bir Hytaýdaky nahar kulturalarynyň birisi, nähili aýdaýyn, iň elhenji-de hatda. Aýdasym gelenok ýöne nahar iýen mahalyň aňryňa birhili suwuk üýşýä, gakylyk diýilýä. Şo gakylygyna çenli gaty ses bilen gygyryp, bagyryp, tüýkürip ýa şolar ýaly zatlar edip bilýärler. Muň üçinem nahar iýen wagtyňyzda ägä boluň, işdäňiz bozulmasyn. Sekizinji, sanlar bilen bagly dostlar. Mysal üçin hytaýlaryň iň halamaýan sanlary dörtlük, ýagny S. Näme üçin S sany halamaýarlar? Sebäbi Hytaýdaky karakterler birmeňzeş bolman, onuň okalyşy, ýagny pinýini birmeňzeş bolup bilýär. Mysal üçin, s dörtlik bilen biziň dilimizdäki ölmek sözüň hytaýça türkmençesi ýene-de s diýip okalýar. Şonuň üçin hem köp hytaýlar bu s sany bir hili ugursyzlyk, gowy däl, ýagny ölüm bilen baglanyşdyryp şolar ýaly hasaplaýarlar. Şoň üçin hem dörtlük sanlaryny köp ýaňky ýaly naharhanalara baraňda oturjak stollaryň nomerleri bolýar, birlik, ikilik, üçlik, soňra gönümel bäşlige geçip gitýär. On bir, on iki, on üç, on dördem edil şolar ýaly göni on bäşe geçip gitýär. Ýa-da bolmasa ullakan binalar bardyr, iste ýüz gatly binalar bolsun, iste kyrk dört gatly binalar bolsun. Käbir binalaryň her dörtlük sanyny aýryp başga zat goýýarlar. Mysal üçin dörtlüge ýetende ýagny üçünji, soňra Üç si, ýagny dördünji etaž diýmek. Soňra bäşe geçip gitýär. Kähalatlarda gönümel bäş bolup gitýän wagtlaram bar. Ýene-de ýaňky ýaly on üç, gönümel on bäş bolup gitýän wagtam bar ýa-da on üç, soňra on üç bi, on üç si şolar ýalak gidip, yzyndan on bäşe geçip gitýär. Şolar ýaly hytaýlylar dörtlük sany ulanmagy şo sebäpdenem känbir halamaýarlar. Hytaýlaryň iň gowy görýän sanlary bolsa. Altylykka. Urly bolmak we ursuz bolmak diňe sanlar bilen bitenok. Bu reňklerde geçýär. Şoň üçin dokuzynjymyz reňkler bilen baglanyşykly. Mysal üçin Hytaýda gyzyl reňki urly, şansly, gowy reňk hasaplanýar. Täze ýyl eden wagtlarynda ýa ýene bir baýramçylyk bolsun, ýa täze bir dükan açan mahallarynda, market açsyn ýa naharhana açsyn şolar ýaly täze açylan ýerlerinde. Ýa hatda täze bir maşyn, araba alan mahallarynda-da gyzyl mata daňyp ýa gyzyl reňkler bilen bezäp, öýüniň içini bezän wagtlarynda gyzyl reňki köp ulanmagy gowy görýärler. Bu-da hytaýlaryň ýany gyzyl reňke bolan ynanjy, ýani gyzyl reňk gowulygy getirýän reňk. Indi gowulygy getirmeýän reňk. ak reňk biziň edil garşymyza. Biziň türkmenler ak reňki gowy görýän bolsa, hytaýlar ak reňki kän bir halamaýar. Çünki ölümi, ýasy, ugursyzlygy getirýär diýip pikir etýärler. Onuň aňyrsyna seretseň, hytaýlar biraz haklam ýaly, ýagny ak reňk ýoksuzlygy alamatlandyrýar. Mysal üçin, e, bizde ak ýürekli diýilýär. Ak ýüreklini hytaýça terjime etseň, boş ýürek diýilýär. Ýagny ak standart bir kagyzy göz öňüňize getiriň. Ýüzünde hiç zat ýok, boş ýagny. Arassa manysyna da ma biziňkiler arassa manysyny ulanýar welin, ýöne hytaýlar boş manysyny ulanýar. Boşluk ýagny. Bir ýerik giden mahallarynda men şo ýerik gidip işini bitirmeseler ýa ýöne boşuna gidip gelseler şo ýere men ak gidip geldim diýen ýalak bir söz ulanýarlar. Bu-da ýagny boşja gidip geldim, boşja baryp gaýtdym diýen ýaly manysy bar. Elbetde, bu ak reňkiniň ýokluk manysyna ynanýanlyklary üçin elbetde ölüm ýas bilen hem baglaşdyrýarlar. Şoň üçin hem hytaýlarda gaty ak reňk olar ýaly halanyp baranok. Esasy halaýan reňkleri gyzyl reňki. Onunjysy sowgat kulturasy, ýagny her bir kulturada bolşy ýaly hytaýlarda-da sowgat bermek kulturasy has ýaýgyn. Meselem, Bir ýerik myhmançylyga giden wagtlarynda, doglan gününi bolup ýa bir ýene şolar ýaly begenen, şatlanan mahallarynda sowgatjyklar berýärler. Sowgatlar berlen mahaly kän gymmat sowgatlar bermegi ýa kabul etmegi, hatda adamlar gymmat sowgatlar kabul etmegi bir hilek görüp bilýärler. Ýani arzanjak sowgat bolsun, ýöne gadyry has gymmatly sowgat bolsun. Ýene-de ýankaýdan kuaýzymyz bar. Ýani hytaý çöpi. Hytaý çöpüni sowgat bermäni gowy görýärler. Hytaý çöpüni, ýagny ugurlylyk, başarnyk, şowlulyk, ýagny şolar ýaly manylar bilen düşünýärler. Şoň üçin hem ýene-de myhmançylyga zada giden mahallaryna, zatlaryna gymmat bahaly, reňklendirlen, owadan surat çekilen zat bilen şolar ýaly bir ýatda galdyryjy hytaý çöplerini sowgat berýärler. Mientiao, ýagny hälki aýdan el bilen çekilip ýasalýan aş, ýagny hamyry Barmaklaryň arasyna salyp, çekip, şeýdip süýndürip ýasalýan aş, buny çagalaryň ýa-da bir ýetginjekleriň doglan günlerinde sowgat berilýär. Ullakan bir manysy bar. Çünki ýaňky aş ýasan mahallarynda süýndürip ýasaýarlar we o aşy kesmän ýasaýarlar. Kesmeýänligi üçinem o aş şeýle bir uzyn bolýar welin, Seň ýaşyňam şolar ýaly uzyn bolsun, ugurlylyk bolsun ýany şolar ýalak manylary bar. Şoň üçinem hytaýlar doglan günlerinde aş sowgat edilýär. Esasan ene-atalary çagalaryna sowgat etýär. Ýa-da dostlary hem öz dostlaryna doglan gününde aş sowgat edip bilýärler we hökman her bir hytaý diýen ýalak öz doglan günlerinde aş iýýärler. Sanap otursaň dostlar islendik milletiň özüne mahsus bolan örän köp kulturalary bardyr. Ýöne bul aýtjagymam Hytaý arada iň soňky kulturasy bolsun. Ýaşyl papak. Ýagny iň soňky Hytaý kulturamyz ýaşyl papak. Ýaşyl papak nämäni aňlatýar? Ýaşyl papagy adamlar kän bir geýip barmaýar. Esasan ýaşlar kän bir geýip barmaýar. Ýaşyl papak geýmegiň bir manysy bar, Hytaýda düşünilýän manysy. Haçan-da öz ýanýoldaşy ýa-da öz söýgülisi biwepalyk eden ýagdaýynda, şol biwepalyk edilen adam ýaşyl papak geýýär. Ýagny bu nähili? Mysal üçin, iki dost, bir dostuň söýgülisi bar we söýgülisi bilenem gowy gatnaşykda gatnaşyp ýör. Ýaňky oglanyň dosty şol gyzy biwepalykda tutýar. Gyzyň öz söýgülisi ony bilenok. Ýa bolmasa diňe oglan däl, gyzam bolup biler. Iki gyz jora, gyzyň jorasy jorasynyň Söýgülisini biwepalykda tutýar, ýöne entek ol oglanyň söýgülisi bu barada bilenok. Ýöne oňa duýdurmak üçin joram ýa-da dostum, sen ýaşyl papak geýäý diýen manyda aýdylýar. Bu-da elbetde seniň söýgüliň saňa biwepalyk etdi diýmek bolar ýalak bir manysy bar. Şoň üçin hem ýaşyl papak geýmegi känbir özlerine neme bilenoklar, ýagny geýýänler gaty az. Biziň kulturamyzda ýaňky ýaly nähili geň kulturalar bar? Mysal üçin, daşary ýurtly biri biziň kulturamyzyň arasyna gelip, edil meniň bolşum ýaly, ýene daşary ýurtly biri türkmenleriň arasyna gelip ýaşan mahalynda ýa-da özüňiz daşary ýurtdasyňyz, gezip ýörkäňiz, nätanyş birisi, ýat birisi sizden, Buny näme üçin beýtýäňiz? Şu zady näme üçin şeýtýäňiz? Siziň kulturaňyzda şu zat näme üçin şeýle diýip, bir